Hi, Blwyddyn Pedwar. Dyma'r cyflwyniad ar gyfer tasg 1, wythnos 1. Mathemateg. Rydyn ni yn mynd i fod yn dysgu sut ti'n gwneud algebra. Nawr, mae algebra yn rhywbeth diddorol iawn. Rydych chi'n gallu creu symiau gan defnyddio symbolau yn lle rifau. Mae'r symiau'n gallu bod yn adio, tynnu, lliosi neu rannu. Er enghraifft, a adio B yn gwneud Pump. A swydd chi fydd i ffeindio mas beth yw werth a a b. Nawr heddiw, dydyn ni ddim yn mynd i ddefnyddio as a bys, rydyn ni'n mynd i defnyddio symbolau llawer fwy diddorol. Dyma ni te, rydyn ni'n mynd i edrych ar algebra. Ond yn gyntaf, cyn hwnna, mae angen i wneud bach o maths pen. Mae angen i twymo lan ein ymenydd cyn bod ni'n ddechrau. Mae angen mynd i ôl papur a Fen. Felly seibiwch y fideo, ewch i onu a dewch nôl a gwasgwch play pan rydych chi yn barod. Rydych chi angen haneru y mwyafrifau chi'n gallu mewn un munud. Er enghraifft, hanner deg yw pump, hanner chwech yw tri, hanner 32, hanner 30 yw 15, hanner 2 yw 1, 15 a 1,

a stop. Faint oeddech chi wedi llwyddo i wneud mewn un munud? Os ydych chi eisiau mwy o amser i gwneud mwy, jyst seibiwch y fideo a gwasgu play pan ydych chi'n barod i symud ymlaen. Felly, ein tasg heddiw. Gwenynen a Jo Gwenynen yn gwneud 8. Mae angen ni ffeindio mas beth yw werth gwenynen. Rydyn ni'n gwybod bod gwenyn yn mae dau rif yn gwneud 8. Felly mae'n gallu bod beth sy'n gwneud 8, 5 a 3, uh, 6 a 2. Ond mae angen i'r gwen ynen fod, mae angen i dau yn nhw, felly mae angen fod yn yr un rif. Felly dau rif yr un peth sy'n creu 8. So sawl gwaith ydy 8 yn mynd mewn i 2? So os ydyn ni'n rannu fe, 8 rhannu 2, sef yr un peth â hanneru. So beth yw hanner 8? Yw 4. Felly rydyn ni'n gwybod bod 4 adio 4 yn gwneud 8. Nawr, rydyn ni eisiau ffeindio mas beth yw precopyn. Felly ni'n gwybod yn barod bod y gwennynnen yn pedwar,

Y swm nesaf. Mor grugyn a job buwch goch gota yn gwneud deg. Wel, dydyn ni ddim yn gwybod o'r swm yna beth gall pob rib fod, achos mae'n gallu bod yn 7 a 3, mae'n gallu bod yn 8 a 2, 1 a 9, dydyn ni ddim yn gwybod, mae angen mwy er mwyn ffeindio mas. Felly, llinell nesaf, mor grygyn a jo mor grygyn yn gwneud 12. Fel wnaethon ni gyda'r gwenynen, rydyn ni'n gallu haneru neu rannu'r 12 mewn i dau rhif. So 12 rhannu mewn i dau neu haneru, hanner 12 yw 6. So rydyn ni'n gwybod nawr bod werth y morgragyn, pob morgragyn, yn 6. So 6 adio rhywbeth yn gwneud 10. Try a rownd os mae'n helpu. Deg tynnu i chwech yn gwneud... So deg naw, wyth, saith, chwech, pump, pedwar. So werth y buwch go gota yw pedwar. A swm nesaf. Right, tro yma, dydyn nhw ddim eisiau gwybod beth yw ceiliog y rhedyn. Maen nhw dim ond eisiau gwybod beth yw werth y chwilen. Ond, i ffeindio mas werth y chwilen, mae angen gwybod beth yw werth ceiliog y rhedyn. Felly, gan i ddechrau gyda'r sam cyntaf. Mae dau ceiliog y rhedyn, sef grasshopper, yn adio i fyny i gwneud chwech. So, chwech rannu mewn i dau, hanner chwech yw tri. So, rydyn ni'n gwybod nawr bod pob ceiliog y rhedyn yn tri. Os mae'n helpu i ysgrifennu y rhif ar y llun, gwnewch e.

Torri fe lawr mewn i camau bach. Yn gyntaf, meddyliwch beth ydyn nhw eisiau gwybod. Maen nhw eisiau gwybod beth yw'r gwenynen. So, dyma'r gwenynen. O'r swm yna, does dim ffordd ni o bod beth yw werth y gwenynen. Mae'r rhifau yma yn gallu bod yn unrhyw beth. Mae hwn yn gallu bod yn un, mae hwn yn gallu bod yn dau, a mae hwn yn gallu bod yn naw. Dydyn ni ddim yn gwybod. So, gan ni edrych ar y llinell nesaf. Mor grugyn a Jo Ceiliog y Rhedyn yn gwneud wyth. Eto, does dim ffordd i ni wybod os oedd e'n chwech a dau, un a saith, pump a tri, does dim ffordd i ni wybod. So gawn ni edrych ar y rif ar y llinell nesaf, a dyn ni'n gallu weithio mas hwn. Felly mor grygyn a dim mor grygyn yn gwneud pedwar. Ww, ydyn. Achos rydyn ni'n gwybod pan mae dau rif yr un peth, rydyn ni'n gallu haneru yr ateb i ffeindio math beth ydyn nhw. Felly hanner 4 yw 2, felly mae werth pob mor grygyn nawr yn 2. Eto, ysgrifennwch y rhifau lawr ar y, um, y lluniau yn eich gwaith os mae'n helpu. So gawn ni mynd i'r llinell top nawr. Gwenynyn adio 2 yn gwneud adio rhywbeth yn gwneud 12. Ni dal ddim yn gallu weithio mas beth i Gwenynyn, achos mae angen i ni wybod beth yw ceilog y rhedyn.

Ni'n gallu gweld bod rhywbeth y gwenynen a j dau a j chwech yn gwneud 12. Os ti'n adio lan y rifau rydyn ni'n gwybod, chwech a j dau yw wyth, a mae angen gwybod nawr faint yn fwy sydd angen i mynd o 8 i 12. So 8, 9, 10, 11, 12. So mae 4 i fynd, felly werth y gwenynen yw pedwar. A dyma fe. Mae gen ti tasg yn um, eich pecyn neu ar-lein. Mae angen i chi roi'r atebion yn y bocsys. Ysgrifennwch y rifau ar y, y lluniau os mae'n helpu.